F'intervista riċenti u minn reazzjonijiet li kien hemm minn warajha li segwew l-istess intervista ma' eks priġunier, kien allegat li l-opportunitajiet fil-ħabs huma minimi u li ħajtek hemm ġew jippruvaw prattikament jagħmluhlek miżerja. Kemm temmen li hemm lok hemm ġew għal opportunitajiet? U forsi taqsam magħna xi esperjenza ta' wħud mill-priġunieri li kienu fi stat ħażin u li forsi b'azzjoni li għalina tidher mill-inqas tkun qed tibdel il-ħajja tal-priġunier għall-aħjar. Opportunitajiet għandhom ħafna hemm ġew. Jiena niftakar żmien fejn priġunier qas kien ikun jaf se jaqbad jagħmel bih innufsu kif iħum filgħodu dan ħlief jgħuden forsi kif ħa jġib xi naqra droga jew kif ħa jdawwar lira b'xi mod jew kif se, addirittura forsi kif se jagħmel xi arma kif jaf hu. Daw, kien żmien li qas kien ikun jaf x'se jagħmel bih innifsu l-priġunier. Illum differenti, illum ingħataw ħafna opportunitajiet, ingħatawlhom anki opportunitajiet ta' studju, hemm nies li anki marru l-MCAST, hemm oħrajn li minn xejn saru electrician u jiġifieri qabdu sena u tgħallmu u mexxew fiha. L-opportunitajiet hemm qegħdin imma sta għall-priġunier li joħodhom. Jekk il-priġunier daħal hemm ġew b'rabja fih u forsi b'passat kemxejn ikrah, hu lest, mhux lest li jinbidel għall-ġid tiegħu stess u jaħtaf kull opportunità li jista' jieħu minn hemm ġew Mhux se jsir jgħid qed nirriforma ruħu. Inti trid tqis li ġol-ħabs għandek lack of freedom, jiġifieri m'għandekx libertà. Mela inti trid tara kif il-ħin li ħa tqattem ġew tutilizzah għall-aħjar tiegħek. Issa l-aħjar tiegħek huwa jew ħa tkompli fit-triq li kont ta' ħażina li toqgħod tiġġieled ma' priġunieri oħra u taqla' l-kastigi u jitfgħak id-Division Six kif veru jsir għax inti tkun għamilt xi ħaġa imma ħażina mhux għalxejn u tieħu l-kastig tiegħek. Inkella tgħid, jien ħa naqbad re ġdida, se nibda nirriforma ruħi, se nagħmel affarijiet li forsi qatt m'għamilthom u ħa nitgħallimhom hawn ġewwa u opportunità hemm żgur. Jiġifieri jiena jiena niftakar u għadhom isiru dawn l-affarijiet joħorġu community working, jiġifieri barra l-priġunieri jmorru anki jaħdmu ma' kunsilli lokali barra, apparti ġo x-xogħol ġo ġo l-ħabs stess, joffri joffri hemm ġew li jsir xogħol anki fuq barra. U jiena niftakar anke lill-Kurunell Dalli ġieli jkun pereżempju jidnaf fil-prison ground u jiltaqa' ma' priġunier u jgħidlu Raymond pereżempju biex nagħti eżempju fittizju jgħidlu kollox sew u jgħidlu insomma sir insomma u x'inqala' x'inqala' le nixtieq nikugu naħdem naqra xi ħaġa jgħidlu x'tixtieq tagħmel xi tħobb tagħmel u jgħidlu jien naf xorta basta nqatta' l-ħin Qatt jgħidlu pereżempju intik bajjad dal-ħajt bajdu, toqgħod tilgħab miegħu da tgħaddi l-ħin, mela le ser basta noħroġ. U tah motivazzjoni da, jgħajjat is-supervisor jew il-maġġur min ikun hemm viċin u jgħidlu minn għada aħsiblu għall-equipment biex dan jibda jbajjad hawn. Mela x'ġara l-priġunier meta mar fid-division mar ferħan li l-għada se jqum għax-xogħol da. Se jqum motivat. Se jagħmel ġurnata jaħdem u filgħaxija se jorqod għajjien. Mela da jaf li l-għada u mbagħad u l-pitgħada se jkompli fuq ix-xogħol li beda u se jkollu mod kif filgħodu se jqum da motivat. Hemm differenza milli tqum filgħodu qas taf se tagħmel bik innifsek. Illum għandhom l-opportunitajiet. Apparti mix-xogħol intern, hemm il-xogħol hemm l-opportunitajiet ta' studju wkoll, dawk ma ninsewhomx.